every child in school if we are saying every child in school mwana iyeye o mwana wese wemuzimbabwe ari muchikoro here zuva ranhasi nhasi ndine vabereki vatatu vatiinawo pano ndina amai alumelo ndina amai mhoya naamai petronella vari kuti ivo sevabereki patiri ipo pano vana vavo havasi muchikoro chii chiri kukonzera kudaro amai alumelo ndikuda kuti mutitsanangurire imimi kuti nyaya yenyu yakamira sei yokuti mwana haasi muchikoro
mwana wangu haasi kuenda kuchikoro nenyaya yekuti akadzingwa kuchikoro saka mm. ndakashaya mari yekunomubhadharira mm-hmm. umwe wacho ndakashaya mari yaidiwa yestart yekupinda igogogoyi mukati mechikoro kwaidiwa 315 saka ndandisina mari yacho yekuti atange kupinda kumoyo mm -hmm gogogoi ndo uh, anzi kuti koro munobhadhara gogogoi yekutanga ndo gogogoi yekutanga mhm. kubhadhara saka ndakaishayiwa nekuti vaiti endai mukubhadhara kubhenki kuti mwana wenyu awane nzvimbo nekuti aende mberi nechikoro saka ndakashayiwa saka mwana andinaye kumba mhm. anga achifanirwa kuenda mufom one fom one eh, ane mapoints mangani mwana haana kunyasopasa mm. haana kunyasopasa asi anogona science ndo yaanogona asi kumasubject uko anga achidofora anga achidofora anga asinganyasoanga asinganyatsogona ehe saka vekuchikoro vari kuti kana pasitomborina mwari mari havakwanisi kutambira mwana haa vari kuti kana asina pasina e havakwanisi kumutambira Ko zvekuti zve social welfare kunombonzi kunobatsirwa makambozviedza here semubereki? Anda ndisati ndazviedza. Mm -hmm. Saka mwana akagara kumba? Eh, yeah, okay. uh -huh. Ndouya kwamuri amai Moya, imi minya yenyu yakamira sei? Inini ndine vana vangu tu. Mm. Umwe last year anga grade 5, umwe grade 1. Saka anga ifanira enda grade 2, uye ifanira enda grade 6. Vese vakagara, vaimboenda kuma colleges. Saka chido changu chazvimwana uyo aendawo ku government. Aendawo ku government. kune dzidzo inenge iri nani mungoziva kuti macolleges amazuva ano vamwe vari kungotsvaga mari hasi maqualified teachers dzidzo yacho yakaderera saka nhayo yangu iri pakuti nyaya yekuti ndinotsvaga mari yestart iyo yavanoti yegogogoyi kuti ndiibatanidze kamwe chete handisi kukwanisa ndokutoishayawo saka izvezvi vana vacho vakatogara vari kokumba igogogoyi yekupinda mugovernment school yekupinda mugovernment school Saka imimi amai Moya muri kutaura kuti macollege akachipa pane magovernment schools? Macollege ange achita 5 dollars, 10 dollars pamwedzi. Mhm. Saka inozopesa futi yakudi yakurema kumba unenge uda kudya vana vacho vanenge vachida kupfeka apa unenge usingashandi zvinhu zvacho zvorema kuti nditsvagewo kuti mwana aende paeducation iri nani pagovernment mm. kuti nditsvagewo mari yekuti atange start inobva yashaika but taka minister vakabuda patv vakabuda mumanewspaper vachiti zvikoro ngazvitambire vana makamboedza vakadini pamakaenda patakatomboenda kunotombokumbira vari kuti achitotanga ada kugoi vanozonzwisisa avapo nekuti cho kana avapo kana yapa 25 dollars per term

imwe yachona yanga ichiita 107 imwe 120
chikoro chegovernment eh. ko zviri kusiyana sei zvinosiyana siyana maprice oh, okay amai petrone yenyu nyaya yakamira sei yangu nyaya iri pakuti ndine vana vangu two umwe ari grade five umwe ari grade two asi havasi kuenda kuchikoro kubva gore rapera mushure mekunge ndasiyana nababa vachona 2016 saka ndakashaya mari yokuvaendesa inova ive gogogo yekutanga kuenda pachikoro chegovernment school 80 dollars ndokubva ndashaya mari yekuvaendesa kuchikoro saka nanhasi vana vakagara kumba havasi kuenda kuchikoro nokuti kumakoleji kwandaimbovaendesa ndaibhadhira ma5 dollars pamwedzi saka ungoona kuti kukoleji kwachona dzimwe nguva vanoswera vachitotamba zvavo havana chavanenge vachidzidza saka vana vakangogara vari kokumba nokushaya mari yokuendesa kuchikoro mm-hmm.
makoleji amuri kutaura yaari registered here nondiri kunzwa muri kutaura zvemako saka kungoenda kunoti vanozonyora here bvunzo dzegrade seven dzedze kumakoleji iwayo kana kuti zvingori ingori nzvimbo yekuti yekutandarira
nzvimbo dzegrade seven vanotaura kuti vanozo ndokuregistirai pamagovernment school but nenyaya yekuti mwana wangu achiri grade five handisati mm. ndaona kuti akundoregistirwa here mm-hmm. eh, asi havasi registered macollege achona o saka ndekwekungoti pari zvino nekuti mari hapana tombosa nokuendesa mwana ikoko eh. um, ndiri kuda kudzoka kwamuri amai amai almendo saka zvamungati imimi semubereki zvamuri kushuvira kuti zvinge zvichinyi kuti muti apa ndingasununguke izvi zvikange zvichiitika kumwana wangu ndezvipi ndingasununguka akawana nzvimbo nokuwanawo mari yekuti ndimubhadharire pamari iri kudii mhm.
munoziva here nzvimbo dzekuti munokwanisa kuenda kuti mubatsirike tho
ya nzvimbo dziripo aiwa kwekuti mubatsirike kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro nzvimbo ndodzandisinganyazozivi dzekuenda mm.
Amai Moya, ndiri kuda kuuya kwamuri zvakare ndikuti saka imimi chamungati ichi ndo chichemo changu chamuinacho imimi ndechekuti ini chichemo changu chandinacho ndechekuti vana vangu vaende pagovernment school vadzidzewo dzidzo iri kudzidzwa nevemwe vana isava dzidzo dzedu idzi dzemumakoleji dzakasara asi dzidzo yekuti mwana anonodzidzwa senyuru curriculum yakapinda mm. kumakoleji hakuna zvangu kufanira kuti mwana akagara ndochichemo changu ichocho Um, amai Petronella, chenyu chichemo ndechekuti changu chichemo chiripo pakuti dene ndanga ndawana mari yekuti vanhu vangu vaende pagovernment school pamwe zvingandiendekera nokuti ndo zvandiri kungoshuvira pavana vangu
well those are parents who are appealing we often hear vanhu vachichema kuti toda kuendesa vana kumaprivate school nokuti kumagovernment school haazvinyatsoiti but kana takatarisa vabereki vatatu vatiinavo appeal yavo ndeyekuti vari kutongochemera kuti vana vakwanise kuti vapinde mugovernment school takanzwa minister veeducation vachitaura kuti zvikoro ngazvitambire vana but panapa vabereki vari kutaura nyaya yemari iri kunzi panotomboda gogogoi Mafiga acho ari kutaurwa kana mubereki asingashandi 100 dollars 120 315 inobva kupi? And we know as a country takasaina under UNESCO kuti mwana wese achaenda kuchikoro. particularly primary education iri kutonzi its a right for mwana wese wemuzimbabwe but vabereki vari kutaura kuti vana havasi kuenda kuchikoro where are we missing the link after the break we're going to be joined by nyari mashayamombe who's going to be talking to us about the campaign that they have where they're talking about every child in school join us

vabereki vachema vana havasi kuenda kuchikoro mhm. takanzwa minista vakabuda vakati zvikoro tambirai vana mm. whats there at policy level and whats there on the ground there is a mismatch could you share with us about the campaign that you are running every child in school Thank you very much Vakoma Tari for having us and for having every child in school campaign on your lovely show. Uh, that, that I love the fact that you also even linked kuti kana vana vasiri kuenda kuchikoro it affects their sexual reproductive health rights vana vanobva vaita vulnerable handiti nyaya dzehiv nyaya dzekuti vanotoita vana vari vadiki mm. zvichienda zvakadaro um, so you asked about the issue of policy our policy right now is a little bit confusing Whereas we've got a con constitution iri kutaura in section 75 iri kutiudza isusu kuti iresponsibility yegovernment uh, to ensure basic compulsory education for vana zviri kuitika mumaschools zvedu zvinoshamisa uko matare zvekuti ndikatora foni yangu kuti ndiverenge mamwe mamessage ari kubva kumacommunities zvinoshoka saka ndoda kumbotanga ndabata nenyaya yepapolice takataura police constitution iri clear mm. government yedu inofananisa vana kuchikoro mm. um, tikatarira now education act iri iri kutaura zvimwe zvisiri izvo zvatakaindira kuconstitution tikati government yedu ngaite sei ngaive iyo iri responsible kuvana, kupa vana basic education mm. saka now um, Uh, children's act needucation act yedu the, the, education, the education children's act iri kutau inoda kukurumbidza kualainwa alignment yatakasobva yatakasonzwa kutaurwa kwayo mm. kubva 2013 pakaita constitution yedu saka we find kuti tine panoto need yeagent alignment yeconstitution and we were hoping kuti ministry of education mu their first 100 days dziri kutaurwa dzakataurwa napresident that is something that we were hoping kuti ndozvatade tiri kutotaura panguva inei tabva ipapo tikaona kuti the only secular yakaseculatwa uh, neministry of education was in 2009 iri kutaura kuti mwana hafanire kudzingwa but manzwa ana mhama vachitaura nyaya yegogogoyi mm -hmm. saka secular iripo ya 2009 inongotaura iyo kuti mwana afanire kudzingwa muchikoro mm. saka iri kuchengetedza vari muchikoro exactly uh -huh. and hence isusu patakaintroducer campaign yedu every child in school tanga tiri clear kuti tiri kuda vana vasiri mumaschools mm. vapinde muchikoro mm. nekuti mitemo iripo currently iri kuprotecta those Va, that are in, in mm. school mm. so we were saying minister release a secular mupe instruction kumaschool heads nemauthorities kuti vatambire vana vana mm. mama wako vachiti handina gogogo yakakwana mm. asi honai ndine five dollars kana two dollars mm. tambirai vana kutaura kuno kuri kunzi yakakwana mazvinzwa vachitaura kuti inenge itori hai pari kunzi mwana uya panapa muna jenyora achitsvaga chikoro whereas school fees maybe inoita ten or fifteen dollars kana mwana achitoti gogogo ari kurohwa fifty dollars and ari kunzi bhadhara yese yakakwana uori ihwohwohwo and zviri idiscrimination and zvinenge zvimataura nyaya yeunesco mataura nyaya yethe convention on the rights of children inotaura iyo kuti inova government yedu yakasaina mm. minista vakabuda vachitaura vachiti ehe isusu tinoremekedza constitution tigodii tigodini but ndo the same minister vatiri kuti minister ka kana imi mukabuda patv vana vatiri kutaura nezvavo kumwe kwakucho hakuna matv vakawanda vacho vari kumamisha maschool led masters ari kumamisha kana musina kuvapa bepa rekuti mimi secular instruction therefore you are required to accept mm. and at enrollment children to be accepted into school vasina mari mm. hapana mm. zvatiri kuita tiri kuita talk show vakomatari mm. saka kana minista vari kupa kurevesa ka vakabvunzwa futi muparliament tatanga campaign mm. vakanzi nyaya iri kutaurwa ye every child in school muri kudikwa kubudisa circulation dza three weeks or two mm. weeks hapana chatabuda minista vakaudza parliament vakati uh, permanent secretary ari kutaura nyaya iyoyo but its been almost two weeks and it, i remember pataka patakati tamu new dispensation anditi mm. pakabuda was it um, the general moyo vanga vachiri general then mm. vava minister now vachitaura ivo vekuti pavaitaura nemastudents ekuuniversity of zimbabwe vanga vaenda pastrike mm. vachiti ivo every time every, e, each day mwana yanomisa chikoro is a day not which can never be recovered tine a ministry which is dilly darling mm. about releasing that secular tane three weeks almost four weeks vamwe vana vatanga kuenda muchikoro mm. we were hoping that this, this dispensation inoterera vanhu inoterera vana tine zvinhu zvatoimplementwa zvakawanda vakomatari uh, pakutanga pa, pa kwe100 days dzakataurwa mm. napresident seiko vana vedu vasiri pamusoro pa, pa, pezvatiri kuita mm. sei tisina zviri kunetsa kuti minister veeducation vangoreleasa that secular and i think pane kakusanzwisisa kanga kari kuitikawo kwomatari panyaya dzatiri kutaura isusu hatisi kuti vana ngavasavanabereki ngavasabhadhare mari mm. tiri kuziva iti tisu hurumende yedu ichiri kuvaka andiri chatakataura ndechekuti vana vari kutsvaga nzvimbo ngavatambirwe gogo pavari kuya nemwana wavo kuti ndauyewo kutsvaga nzvimbo ngavabvunze gogo munokwanisa kubhadhara makadini mm. hatisi kuti its free basic education yet we hope kuti our government works to, uh, moves towards maybe within the next five years mm. vachiita kuti vana zveshuwa ngavangopinde muchikoro handiti ka asi tiri kuita rebuild tiri kuti ngavapiwe ngavapiwe uh, mukana wokutaurira nepayment plan mm. asi mwana asanyimwe nzvimbo asi zviri kuitika panguva ine vana vari kunyimwa nzvimbo mm -hmm but maheadmasters ari kumbosvika pekuzochema kuti once tabvuma vana kuti vapinde muchikoro zvakare mm. isusu sevabereki we then take advantage ndobva ndati haa zvanzi naminista musavadzinge vana yavo and ini ndotongoregera kubhadhara tinozozvibhalansa sei izvozvo nokuti chikoro chiri kudawo kurana handiti mhm. chiri kufanirwa kunge chiprovidha maservices kana vana vawoehe
kuti iitwe pane maresources mm. anodiwa mhm. ndikakubvumidza kuti pinda usina gogogo mm. iyaiya kana ndikati ndatora 5 dollars mm. once apinda chete nokuti pane secular iri kuti musadzinge vana handichatombocheuke mujune mashoko akanaka iwawo vakomatari and even minister vakabuda vachitaura kuti ndo ndakaona kunge pane kakusanzwisisa because patakatanga kulauncha campaign yedu um, tanga tine kakuti eh, vakapa vakabva vati ah isusu mukati vabereki vasabhadhare mari 1 billion riri kutosapota vana rikuva vabereki tiri kuti vari kubhadhara ngavabhadhare hatisi kuti vana vese handisi kuti eh, we are not saying at this point free basic education we are saying accept that you've got the responsibility and bvumai vana vapinde muchikoro moita mapayment plan vakomatari maybe tinogona tichikuya tichitaura munext segment kuti isusu zvoita sei kuti vanhu vasaregedza kubhadhara mari well we'll continue with this very topical issue

Welcome back. We continue with our discussion where we are looking at uh, the issue of uh, every child in school but mari yacho iri kunetsa mm. zvikoro zviri kuda mari nyari saka iwewe orit uri kuti ehe vana ngavapindi mm. but ndiri kuvhunzawo zvakare ndakamirira vezvikoro kuti vana vakange vauya mari dzacho hadziuyi chikoro apa mm. ndimi munozochema futi e vana havasi kotsetseswa havasi mm. kunzwi mari yacho haisi kuuya vodii bhalansi yacho yowanikwa papi hongu mune campaign but zvinoda bhalansi zvinizvi i like that makomatari and isu ndachimbo zama kuexplaina kuti isusu paka takataura naminista hatisi kuti vabereki ngavasabhadhare mari vari kubhadhara ngavaramba vachibhadhara vari kupinda nagogo kukanzi kudiwa 25 dollars gogowo vakauya vakabata 5 torai mwana apinde muchikoro handitika ende tiri kuti vana gogo ava hatisi kuti ngavasabhadhare saka tiri kuti vakazopinda muchikoro panyaya yekutora advantage ndakuti isusu neministry negovernment ndisi takuita matechnocrats manje tonoti how can we tighten the screws kumubereki kuti abhadhare mari mm. um, vakomatari vamwe vana mama vangu vachindiudza earlier on kuti zvimwe zvakaita kuti vana vari vapedzisira vasiyandiswa vana kuchikoro even pakabudiswa uh, the, the secular 2009 yekuti vana nga vasadzingwa mm. vana hanzi vanga vakutorwa vachinoiswa maclass group kunyadziswa kwevana vonzi vana vaye vasina kubhadhara huyai vononzi muhou yavo vamwe vari kudzidza that's embarrassing and abusing children which is against what the government has signed up for imuconstitution medu vana vanofanira kudzidza vakasunungura saka indi kuti its now up to us semaelders kuti choona kuti toshanda sei nevabereki kuti vakwanise kuti mwana ari kuenda muchikoro saka inini my, my, my key issues number one vana ngavapinde muchikoro mm. ngakuve nemapayment plans isusu ngatichigarai pasi tichiona kuti zviri pamutemo zvatinogona kuita kuti mubereki aramba achibhadhara zvii kuti tisangane nemubereki but tisingashungurudze vana mm. vana vari muzvikoro takaproposa isisu vakoma tari kuti ngakuve ine yatinoti education fund muzimbabwe muno when hiv became a problem mm. we, we actually still have that 3 percent yekuti every zimbabwean pays a levy to that mm. takaproposa taka isisu tikati kune beam and we know kuti over the, first, the past few years beam has been underfunded inodependa nemadhona and we've seen over the, the few years dzapfuura idzi kuti sometimes kudependa nadhona over a critical matter like nyaya yeeducation yevana it's, it's, it's selling ourself short education yevana ngaiincreasirwe funding mufiscus this state akanzwa kuti anzi kwakaiswa 20 percent 20 percent yekuti inobhadhara mateachers 95 percent is paying mateachers so when we look at it hakuna mari kuenda kueducation ivo vana vari kuramba vari kunze kweeducation handiza maresources hakuna saka tiri kutoti government yedu ngaive realistic panyaya yeeducation nekuti education ndiwo musimboti wekubvisa madiscriminations ese ari munyika medu saka tiri kuti we will be happy kuti unoti next year budget ngari reflecte 35 to 40 percent education kana tiri serious saka tether we like it or not ngatifandeiwo education ndikabatirwa dhola inini handifunga kuti mazimbabweans weare all excited about rebuilding our country kukaintroducwa tax yeeducation but isingabhadhare mateacher inonzi iri kuenda kuvana iri kuita look into idzo dzinyaya dzekuti vana vapinda muchikoro here inosubsidaiza vana vatiri kuti vanoshaya ava nditika number one number two inonzi iri kutenga maresources saka we are happy to, to hear government has been implementing a lot of things zviri kuti surprise vakoma tari every day since the new government started handiti ka tiri kuti vakangomga vakati vechina masa takutointroduca maybe 1 percent or 0.5 percent yekuti mushandi wese education we are very happy but tiri kuti vhurai masuo

vachishandira ndo vana vedu vavari kuita se vari kushandira I, a lot of ideas we cannot be doing it right we cannot be proclaiming to, to be rebuilding zimbabwe kana tisiri kutanga nevana ngatimirirei vana vedu
well one thing that, that i really liked from what youare saying is we were saying isusu vacho takambobatsirwa mm. nedzimari mm -hmm. tikange tiri patiriarticulata eh, tiri kutotaura maissues iwaya eh. but what am i doing as an individual exactly. because yes we are talking about we are rebuilding mm -hmm. but government cannot do it alone yes fund ikanzi yauya yekunzi mm. tiise kapercentage ikako yes. inini ndiri kutambira kabviswe mm. ikako kabatsire mm. we always talk about education ndiyo future to success a lot of motos dziripo mm. so really what nyari is saying is to challenge us as individuals to then saying we are talking about a new dispensation but iwewe what are you contributing as, as an individual what are you contributing kune uyo uye ari kushaya Saka with this campaign where are we going? That's my where we question. are right now. We we are very happy that the minister is politically speaking well. Tiri kuda zvinobatika. Secular is way overdue. Vana ma stories are anguishing. Tadaro tiri kuziva kuti tikange tava ne secular yedu iyi takuchitanga basa manje rekupolisana maschools ari kuita zvisakarurama zviri against the government Ngai, ngaa, ngaaitwe hold to task. Anditi. And then immediately introduce a tax vakomi. We are not naive to think kuti government yedu, we are rebuilding mm. our country. Mm. But also we are encouraging the government to, to set priorities right. How do you respond kumu Zimbabwe na nenga chisa akomana inini nditori text kudhara and text yangu iri kutorwadza kuti muzobvisa futi mumwenhingirikiri
pandiri kutorwa kwinywa kudhara kuchauya mumwe zveukuku ari kuti ichi chakakosha because vanowanzoti mm. maactivist munongouya nenyaya mm. dzenyu nhasi ndinyari ari kutaura mm. zvekuti vana ngavaende kuchikoro mangwana kuchauya mumwe ari kutaura kuti ii kolera yazara ngatisei kataxi kekolera mangwana kune chakati how do we address that kumuzimbabwean anenge aine that type of question i, I think tiri vanhu vakadzidza vanoziva zvakatikoshera veduwe tiri pano tese takati ngaingai

but let's also challenge ourselves as, in, as individuals to then say inini wacho chii chandiri kuitirawo nyika yangu chii chandiri kuitira mwana asiri kukwanisa kuenda kuchikoro even as an individual ndinogona kungotarisa kuti mwana uyu kana achida 50 dollars kuti apinde muchikoro it can start somewhere there are some yes fund iyoyo inodiwa but also at community level there is something that we can do as communities so that every child is in school until next week bye bye